Now the reason dem say man no look nyash na so that I go make heaven. Abi? Bible say angels wey dey already dey stay for the heaven when they see nyash they lust after the daughters of men. Angel choose nyash over heaven na come me wey never see heaven picture. Baba dey go balance this thing o. That's why I look at a lot of things like Bible. You go ever hold your phone You come see update Facebook, update Instagram, update WhatsApp. I hold my phone the other day, I come see update Bible. I come dey say who Solomon don go give belle again? Because wetin happen afresh wey dey dey update Bible, which wh- wetin happen new? You ever see some Bible stories? You know say if na now Jonah comot, come back,

What of a guy there? Where una dey go? Say no. Fish swallow my husband, I wan go check am. because you go see some things, e get some other parts of Bible wey dey shock me. That part wey Bible say he that look at a woman and lust after her, say they don count am.

bible say angels wey dey already dey stay for the heaven when they see nyash they lust after the daughters of men angel choose nyash over heaven na come me wey never see heaven picture baba they go balance this thing o i go look nyash wetin wan happen may happen ah because nyash no make sense na women dey pay three point two million for lekki If you see real nyash for Lekki now, my brother, I no know wetin God do for you. All the nyash for Lekki na pho- the photocopy am no better. Just see nya- That's why when Oyibo bring different policies, we go just dey look them. They bring one policy that time. Now Oyibo dey do everything. Transgender, uh, same-sex marriage. The one wey dey do wey Igbo boys converse for America na when dem bring gay. Before Igbo boy chai girl now, they near him. Nne here follow come or converted. Igbo boy guys they show. because you know say problem too much for Nigeria so say we no even get room to worship God again o. All our song na lamentation. We are complaining but for our mind we dey worship. See oyibo now virtually everything wey we dey pray for like for abroad they dey pursue their dream. For Nigeria, you dey pursue us for dream. You get? Almost everything we dey pray to God for abroad na government dey do am. Because how does somebody how you, are you going home? You are saying, Father, as I'm going home, let there be light. God na nepa. Like useless, useless prayer. So Oyibo dey get all the time. They worship God. You go dey hear song o. They wan communicate. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence.

Oh yeah, okay, the one who no even want complain, we go do like so we want healer. Akwagi sini ge buru mi bo and I ain't give you. Everything we want collect, collect, collect. Oh, even when they want give offering, now with their whole heart, oh, I give myself away. we to give offering we dey blackmail god na the thing wey you give me papa you no just wan on your own give am anything then the time wey we no wan complain na question we go dey ask for our mind we dey worship god because now people like the frank edward when they worship you understand that it's actual worship lord you reign ever you're the same Aga maturu gi mama the church will say. You know say when we small no worship song all the song na question and answer. Will you be ready when the Lord shall come? Answer. After this one, they go come ask you another question. What shall we do today? After this one, they go come ask you another question. Who is greater than Jehovah, Lord divine? Brother, are you a winner? Ekwenfa ga-emeru unu n'agha. Then they come sing one song, come pretend like say they no wan ask you question. Na lie o, the question dey come o. You get am since I was born and now I am getting old. Question, listen, brother, have you seen it? Why you dey always ask question? That's why when you dey church, when they dey sing song wey you no know, you go just, you know if they reach the part where you know your voice go loud. They reach where you no know, you go enter spirit. So that we fit try am. How many people know that song? Hosanna.

Yeah, you um, Baba once yes we are if you no go yeah you may live up. Yeah. if Jesus no go yeah you may live on. No be me bring and come. if you look Nigeria well, nothing they want tell me. Everybody where they come here and they smoke igbo. No, I dey even insult igbo self. But e go no really bad like that, they dey goof. Wetin be that? Because if you hear government policy, you no fit tell me say somebody no dey there wey dey sell am. Because hear news, hear news. ASUU extend strike to another month. You as a Nigerian, you go dey complain they are keeping the children for eight months. You call here another news. Naira crashes to the dollar, 745. You still dey complain about forex. Things dey cost. You come hear another news, 15 kidnapped on Abuja highway. You go still complain, insecurity. Then tomorrow morning, you come hear breaking news for your mind. Government won't address all these problems. They don't delegate on how to solve it. Next week, go hear federal government bank promo. Uh-uh. Ah, wetin concern pomo with wetin we dey complain pomo innocent pomo. I say no be go. They smoke one or two of these things because how they dey- wetin dey even shock me wait they gather o as the whole problem dey somebody just suggest say what we do today is to ban comot they come say those who agree say aye hey baba we dey fok up o. subscribe to my youtube channel